Guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porãhaipyre pokõi mbo'esyrýpegua. Penendive, mbo'ehára Mariano Lezcano García. Nemandu'áke, ñañemorandukuaa ñaimeha guive. Ko árape. Ñamba'apóta mombe'upy rehe. Mbo'epyrã mombe'upy rehegua jaguerekóva ko árape ñe'ẽndy, jaikuaáta hína umi ñe'ẽ oguerekóva mombe'upy ñemohenda, mba'eichaitépa hína oñemohenda mombe'upykuéra. ha ñe'ẽtéva ñemboheko. Jajesareko porãke ko mbo'epy ko ára pegua rehe, ikatu hag̃ua che jaikumby porã, jaikuaa porã ñe'ẽ mombe'upy oñemohenda mba'eichaitépa ha avei ñe'ẽtéva ñemboheko rehe. Pejesareko porãke. Mba'épa ojehupytyse ko árape? Jahechakuaáta upéicharamo oñepyrũrã omosarambi mba'ére oñe'ẽ Moñe'ẽrã. Mokõiha ohechakuaa mombe'upy ñemohanda ha mbohapyha oikuaa ñe'ẽtéva ñemboheko. Jajesareko upéicharamo ta'anga rehe ha jahecha ko'ág̃a. Mále oguapy peteĩ yvyra guýpe ha oñemboja oúvo peteĩ mitãkaria'y hendápe. Hymba jaguami oisãmbyhy oúvo. Mba'épa he'i chupe? Maitei José. Ma'ẽmi ne rymba jagua'i. Ijukete piko. Jajesareko pe mymbáre ha jahecha mba'eichaitépa ijuky añete. Héẽ, agueru chupe sapy'ami oñembopiro'y hag̃ua. Oĩ porã, oje'e voi jagua ha'eha ñane irũ iporãvéva. Kuehe tuicha añemondy osẽmi oréve mondaha ha haimete oisu'u chupe. Jajesarekóta upéicharamo ko tembiaporã ko'ágã ñañemoñepyrũtava hína mbo'epy rehe ñe'ẽndy ñepyrũrã peteĩha upéicharamo ñe'ẽndy. Ñamoñe'ẽmi upéicharamo moñe'ẽrã ko jehaipyre jaguerekóva hérava jagua. Yma ymaite. Ára oñepyrũvo, Tupã omoheñoiraka'e mymba ha avakuérape oikóva oñondivepa. Ha he'i chupekuéra, Og̃uahẽ hague ára ojeívo ojoehegui ha upeva'erã ojekáta yvy ha upe jave avakuéra ha mymbakuéra ojoaju va'erã hesekuéra ndive, ha ndaje ojeka yvy ha navo mymba opo oĩha gotyo hesegua. Ipahaitépe, haimete ndaikatuvéivo ojehasa yvy ojekaha rupi jagua oiporavo avakuéra renda oiko hag̃ua Ha upévare opo avakuéra oĩha gotyo oiko hag̃ua upépe hendivekuéra tapiaite. Upete guive jagua omoirũ avápe ha oiko ichugui ava angirũ. Iporãvéva, ikatúva omano tyre'ỹgui nde nereimeveívo hendive. Pe ohai va'ekue David Galeano Oliveira. Jaikuaamíta upéicharamo ñe'ẽ osẽva hína pe moñe'ẽrãgui, jaikatu hag̃uáicha opyta porãve ha hesakã porãve ñandéve pe ñamoñe'ẽ va'ekue. Ha jaguyréko mymba, jahecháma hína pépe oĩha heta jey mymbakuéra, avakuéra, jahechakuaa péicharamo hína tapichakuéra oĩva avei ojeka yvy. He'i ñandéve pemoñe'ẽrãme kuri ha upéicharamo jahecha avei hína mba'éichapa pe yvy ojeka. Jaikuaa ñe'ẽ. Mba'épa pe yvy jahecha? Jahecha peteĩ ava angirũ, ha'éva hína peteĩ jagua. Mba'épa péva ohechauka ñandéve ijapyra'ỹva? Tapiaite, siémpre he'ise hína péva. Ha pépe jahecha peteĩ ta'anga opytáva ha'eñorei, ndoguerekóivape ojesarekóva, oñangarekóva ha omoirũva ichupe, térã omongarumíva. Upéicha rupi iñambue hína pe ambue mymba ojekuaávagui. Mombe'upy ñemohenda. Ko'ág̃a jahechakuaáta mba'eichaitépa mombe'upy oñemohenda ikatu hag̃uáicha ñaikũmby porãve mombe'upykuéra rehegua. Jaikuaa hag̃ua, jajesarekóta angáre ha jahecháta mba'épa Mba'érepa oñe'ẽ hína? Mombe'upy Mombe'u ohechaukáva táva arandupy, ohechaukakuaa, ñemomarã, jeroviapy, ñembyasy ha mba'e. Mombe'upy rupi ojehechauka mba'e ypy umi oiko ñepyrũ va'ekue. Péicha rupi jaguereko hína oñe'ẽva ka'áre, oñe'ẽva avarekuéra rehe, mba'éichapa oiko raka'e ha mba'éichapa oñemombe'u ypy ha moõguipa osẽ avei. Umíva hína mombe'upy. Mokõiha jahechakuaáta upéicharamo ko'ág̃a mombe'upy ñemohenda. Jahechakuaáta upéicharamo mba'eichaitépa oñemohenda mombe'ukuéra. Jajesareko hese, jaguereko marangatukuéra rehe oñe'ẽva, Tupãsy, Tupãsy Ka'akupe, San Blas, Tembiasakue rehegua, Kurusu Bartolo, Ñanduti, Tenda rehegua, Lago Ypakaraí, Ykua Bolaños, Mymba rehegua, Karão, ynambu, chahã. Ha jaguereko avei yvyra ha ñana rehegua, mburukuja, yrupẽ, ka'a ha piri. Oĩve hína ambue mombe'upy ha katu sa'imínte ñambohysýi hína ko árape ikatu hag̃uáicha upe rire pejeporeka, ikatu hag̃uáicha pejuhuve mombe'upy ñemohenda rehegua. Pejesareko porãke upéicharamo mombe'upukuéra mba'eichaitépa oñemohenda hína. Ñe'ẽtéva ñemboheko. Mbo'epy mbohapyha hína péva. Jajesareko porãke mba'eichaitépa oñemboheko ñe'ẽtéva. Ñe'ẽtéva. Peteĩ ñe'ẽ joajúve mba'eichaitépa. Tupã ohenóiraka'e mymba ha avakuérape. Jajesareko upéicharamo hína mba'eichaitépa oiko ichugui ava angirũ iporãvéva. Ñe'ẽtéva avei oñemboheko ohenóiraka'e. Ha pe jahechakuaáta hína mavaitévapa pe ñe'ẽtéva rapo, térã ñe'ẽtéva mba'eichaitépa hína oipuru umi ñe'ẽky, ñe'ẽky mboyvegua ha avei upeigua jajesareko porã hese. Henói ha'e hína pe ñe'ẽtéva rapo. Upéicharamo, péva ha'e hína ñe'ẽtéva rapo Henói. O ha'e hína ñe'ẽky mboyvegua, ha araka'e ha'e hína ñe'ẽky upeigua. Péicha oñemboheko hína ombyaty ijehe ñe'ẽtéva pe ñe'ẽrapo rehe. Ombyaty hína ñe'ẽky mboyvegua ha upeigua ikatu hag̃uáicha oiko chugui peteĩ ñe'ẽ péicha oñemboheko ñe'ẽtéva. Jajapo ko'ãva he'íva. Mba'épa ojapo hína jajesareko oguapy ha péva avei hína ohechauka guapy. Mba'e ojapo hína ko'ág̃a? Ñembo'y. Oñembo'y Avei ikatu pu'ã. Mba'épa ojepo hína pépe? Jajesareko porãramo, ha'e ohupi ipo, ha jahecha upéicharamo, ohupi ipo. Ñe'ẽtéva mba'eichagua jaguereko ko'ã apytépe, guapy, pu'ã ha hupi. Mba'e ojapo hína pépe? Opoko iñakã rehe, oñakãpire'ỹi avei ikatu. Ñe'ẽtéva peichagua jeipurúva ha'e hína poko. Ko'ã ñe'ẽtéva ikatúva jaipuru, jahechami jey upéicha ramo ha ñamombareteve hag̃ua pe mbo'epy ñame'ẽ va'ekue ñe'ẽtéva rehegua, mombe'upy rehegua. Ikatu hag̃uáicha hypy'ũve, ñaipuru porãve ha opyta porãve ñandéve pe mbo'epy. Jeiporavo ko'ã apytégui mombe'upy. A tahýi ha ñakyrã ka'i rembiasakue. A ykuã Bolaños karão ha ka'a. Che jagua ha ha'anga perurima. Maitevapa hína ko'ãva apytépe mombe'upy. Ha upéicharamo jaguereko'ã ykuaa Bolaños, Karão ha Ka'a. Ko'ãva a'e hína mombe'upy jaguerekóva guaraníme ñane mba'éva. Jaiporavo rekóva ñe'ẽtéva añónte. A, Mitãkuña mbo'ehao porã. A, Gueru mitã ha'e. Che, osẽ, ou, ñomongaru. Jahechami upéicharamo maymáitévapa hína pe mba'e hysýipe oipurúva ñe'ẽtéva añónte, a, ã térã che, maymáitévapa, ha che, asẽ, ou, ñamongaru. Umíva ha'ehína ñe'ẽtéva meménteva. Jahechakuaa ñe'ẽtéva. Karai Rogelio ojogua imba'yruguatarã. Jajesareko upéicharamo A. Rogelio ã ojogua che imba'yruguatarã. Karai Rogelio ojogua imba'yruguatarã. Mo'ãitéva páhina pepe ñe'ẽtéva. Jajesarekomi upéicharamo ha jahecha ã ojogua imba'yru guatarã oĩ porã. Mohu'ã. Ipahaite upéicharamo ñañemomandu'ami jeýta umi ñame'ẽva'ekue rehe, ikatu hag̃uáicha opyta porã, hesakã porã ha ñañemomba'e hese, ikatu hag̃uáicha jaiporúta vove jajatypeka'imíntema ha jajejuhúma hína ñane apytu'ũme pe ñañongatu haguépe pe kuaapy jaguerekóva. Mombe'upy ñemohenda, jajesareko porãta upéicharamo mba'e mba'épa jaguereko hína marangatukuéra rehegua Tupãsy Ka'akupe San Blas, tembiasakue rehegua Kurusu Bartolo, Kurusu Isabel, Ñanduti, tenda rehegua Lago Ypakarai, Ykua Bolaños, Mymba rehegua karão ynambu chahã, yvyra ha ñana rehegua mburukuja yrũpe ka'a ha avei piri. Avei jaikuaa ñe'ẽtéva oguata, pyape jaikuaa ñe'ẽky, mboyvegua ha upeigua ha ñe'ẽrapo. Guata ha'e hína pe ñe'ẽrapo jaguerekóva, o ha'e hína ñe'ẽky, mboyvegua ha ta upeigua. ñe'ẽrapo, ñe'ẽky mboyvegua ha avei jaguereko ñe'ẽky upeigua. Ha mba'e rejapo va'erã reiméramo neaño? omba'eporandu Male Josépe.